Long weekend. Żgur, long weekend, li ekku. Inti għalik, long weekend jaffettwak ir-rutina tax-xogħol. Ej, ma ħadit public holidays, allura laqas ħdut. Allura long weekend ġeneralment jiena xi ngawdih kif ta' battajt, ġifieri nkun nħu s-sibt, lif meta xi aħna nħu s-sibt. Allura b'xi mod imma jiena xi ngawdih. Isma' u dal-weekend jibda pri. Ekku.
Italjani jgħidulu pesce da pri. Ekku.
Il-Maltin.
Bil-Malti jum il-ġifa. Jum il-ġifa.
U normalment fi jum il-ġifa jamlu ilek ċajta jew tamela? Eh,
mux jew għed nħob namel ħafna ċajta posta ta' April Fool biex niftehmu, imma imma iktar namela naħseb mill-inqlaħħa. Jiena l-favorita tiegħi, iċ-ċajta favorita li dejjem taħdem u dejjem ma nkunx ek vera tinżilli tajjeb hija dik iċ-ċajta tal-hair dryer u t-terra. Eh. Titfatterra ġol hair dryer u bad minn imur. U li sbaħ ħaġa fuq ċajta ġan li lila qatt ma jistgħu jagħmlu Għax hair dryer ma jżaħħiex. Jien li jagħmlu waħda simili tagħha, eh? ġifieri. Imma mhux April Fool, meta fit-tieġ dan nhar tat-tieġ

Allora jekk tagħmel diċċaj tal-Vanessa tal-hair dryer. X'taħseb li tkun ir-reazzjoni tagħha? Hmm, naħseb li tiddejja ftit imma tħodha xejn tajjeb ukoll, jiġifieri illa li konna nagħtu flimkien. Jew nagħda Fil-bidu li bdejt żorġu flimkien tal-familja kienu jagħmlu la ħafna ċar. Ħafna, Vanessa
galibil kif taqbad tajt. ċertu affarijiet Innoċenti.
Waħda li kont ġili kontat l-ek fuq għaw kol ta' għawdex per eżempju meta konna bellajniera illi illi jiena Ejja jiena, waqajt minn fuq il-vapur tawdex. illi konna fuq insomma u b'xi mod u għajti ma għana konna għajdu għanna ċentement biex nċajtaw jina ħuti. U bess, Daħlet fil-storja u għemnita. U għanna tipo l-ħwa kolla jkomplu fil-kiri u mbagħad konna morna l-isptar u mbagħad ġewwa l-ambulanza. Iġbrek inċempilna jidela waqajna minn fuq il-katamaran temminni.

Imma darba ltqajt ma' teacher, qalli li kien teacher tiegħek, u qalli jiena l-Ġanluka darba mill-klassi keċċejtu għax għamilli ċajta. Taf għal min qed ngħid? Naf għal min qed ngħid.
X'għamel? Meta x'tkeċċejt. Ġiena. Imma xejta barra minn hawn, darba konna

Għalli jom problema għan ċukat jew xi ħaġa. U jiena ħriġt il-Happy Meal u ftit warajja Neville għamel bħali. Mbagħad eh, l-oħrajn iktar battajt sħabna kulħadd ikwo jew jitqu jew ridu t-toj tal-Happy Meal u x'naf jiena. Ara biex jisu jifranka l-inkwiet qabad barra ta' minni. Ta' dar saru jafu l-kħċik jew le? Le, le, le, le. Da' sik spormu. Isma, ġan, l-iskola kellek ħafna talenti imma l-arti

Imma tija sen oħra. U bniezel, kemm ma taqbad bniezel fidej? U le naqbad bniezel u ma tfal, ikollu pinġu. Ġan, id-dar, minni sajjar l-iktar inti u l-mara? Iktar jiena, pero naħseb il-mara sajjar aħjar. Meta sajjar sajjar aħjar minn jeżur. U meta sajjar inti minn dak it-tip li sajjar u tnaddaf fl-istess ħin jew isaddi gwerra? Le, le, jiena kull ħaġa li nuża naħseb dak il-ħin. Valenza bil-kontra, sensi li tinkun maħħa biex naħslu lajn. Kolla bżon lajnuna l-kitchen. Isma, waħda mill-isba ħaffarijiet fi sqallija bla dubju u għalik. Tomiet ta' sqallija u ma minn dak it-tip li titlaq l-ura li Malta u teqpa tiftakarom. Pero ma nafxek taqbil ġmiħaj l-ikel kollu tajjeb, pero l-ikel li joħroġ mill-kxina ta' dar. U totalment. Laqwa jkun. Ekku, jkun il-kelma jabninu, għajmin ikel. Il-lum, Ħa nieħdok għand ħabiba tiegħi, jisimha Maria Rita, u magħna ħa taqsam naqra sigrieti biex tipprepara ikel Siċiljan perfett. Tal-ġen, tal-ġen.
Ħa morru għal-waqfa ta' reklami kif niġu lura ħa nqabdukom ħafna ġuħ.

waħda mill-isbaħ affarijiet fi sqallija, illi tieqaf fejn tieqaf kull imkien tikol tajjeb. Lil Ġanluka ħattu għand ħabiba tiegħi, Marja Rita. Marja Rita tistieden lil kull min iżur sqallija biex taqsam miegħu is-sigrieti kif tipprepara

Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Esprit.
Sterimar Stop and Protect, Cold and Sinus Relief. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. Prime Time, Jirringrazzja lil.
Virtu Ferries, go for it!
Esprit.
United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.